Nana ɖo ɔmlɔ gbɛdɔ na kɔ ti fɛ tan bɛ. Ala bɛ ti fɛ mɛ nyɔ kura. Ee. Ebulu la mi mi na kpɔ jesi o. Chini mama wɛ zɔ.

Fisi metso meɖo meyina nye mawu ye lo. Wekpɔtɔ nye tso nye ɖe me meke va se ɖe egbe. Tameɖoɖo si nèwɔ ɖe nunye ava eme. Ka nye maxano nye matsi dzi o. Makpɔ dzidzɔ nye mabi dzi o. Nusia nusi nye mehiã Yehowa awɔe nam lo.

Ƒo dedeti aɖa banku wɔ de me. Míaɖa míawa de me aɖa wɔ kple a ewɔ kple akɔ le di yi azã le di yi mi va mi ɖu akple akple lo azã se. Lórí ọkọ̀ gbogbo ń tẹ́ pété. Hello.

Dadi kpakple wò fã nu nyɔ sia nu dadi esɔ ade me amia ƒo. Miawoe nye Agest Catering Services tso go Xulɔ kɔndzi asanya me.

Eyata akpe ɖe ƒome nuɖuɖuwo katã, woɖa wo da ɖi eye madidi o. Mía aɖu wo. Ehobaŋkɔetɔwo, Kulob Aidjintɔwo, wole nu ɖa. Mafia Bude, Tsikota, Barracks New Town, Abuntiakpota, RTC ho, Tadjeƒutɔwo, Keta kple Akatsi. Amewo le nu ɖam. Sitotɔwo le mía dome. Dabela togbotɔwo, gbɔnfetɔwo me kplɔe be woma ɖe hatsotsowo me. Eye ave alẽwo gbe. Nyateƒe.

Ne mi ɖe aŋlɔ nu to me, kaka la mabu ɖe xɔxɔe nu to me, nɔ xɔse be eƒetie kple yi le ʋegbedo yi ke ʋuƒododo vi ɖe le eme. Vɔ gake miaƒe nu kukuwo vevitɔ yi ke ƒoƒede kae nye akpe ɖe? Aƒo mia kuku ŋutɔ.

Mi le kuku gã aɖe. If you are not accredited, please and please, if you are not accredited, please vacate this space. To kuku ɖe ɖe me. Na accreditation mele o si o. Mi le kuku. Miafo. Yeah. Mi le kuku gã aɖe. Photographer tɔ. Mi le kuku. Fo, eh, fo tɔ, efo, boss. Hey, mi le kuku gã ɖe foto tɔwo bete paparazzi mi le ku mi te ɖe eʋua gbɔ na mi sia mi te ɖe eʋua gbɔ na mi susu be video coverage na ta yi dzi nyuie ɖe aƒe ele teƒe be mia adze wɔna ŋutɔ gɔme yi ke

Heda avɔ ɖe abɔ. Esiawoe he atsyɔ̃ɖoɖo tetrego ale gbegbe. Ke nu ka teƒe kpɔm míele egbea? Ɖetugbiawo xɔ ŋutsuviawo ƒe atalegbe hele ɖoɖo hekpla woƒe ahanuwo kple teƒe vevi ʋeʋẽawo dzi. Ne ebe yeagblɔe ko, woagblɔ na wò be, Am, àwɔe, si gɔmee nye, Nye ŋutɔ menya.

Agblɔ na wo be, Mɔmi ko ago ato nuwo ayi o, elabena ekpɔ be nu dzi ɖeɖiawo ɖi kple aƒemetɔ tebiabia kple ɣeyiɣi ƒe ku. Ao, ŋu nɔvi mabiawo lo, míakpɔ ƒuƒoƒo abe agbadza, kinka, akpalu kple bubuawo ɖe, aleke wogale egbea?

Hafi wò ya nàdo atalegbe hetsɔ ge ɖe agbadza tomee ne wobli du. Nya ƒe kolonyawoe nye kema, Ave te klima kpɔa toto ƒe dzodzo be yeadzo. Nɔvi, mabia wò lo, Ɣeka ɣie nèfa mɔ ɖe ze me heɖa le mekli dzi heƒo detsi vivia ɖe enu? Nɔvie, tso ko. Ye yi ɖe xɔ to be yeƒle nu ɖe amewo me heda ŋkɔ ɖe edzi be Take Away, si gɔmee nye Tsoe Nàdzo. Ne èʋui kasia mɔlu le afi egbelexa koklonɔ le aƒumee ɖa, vɔ̃wo hã anie va dze azɔ, si wɔe be egbenɔnuviwo meganye ame kpli tonɔnɔ o.

Ɖeɖike be hamea yiwo nɔna afi tu akpe, eya ta mina míawɔ ɖeka atu ʋu anyigba, elabena nuxlɔ̃a siwo wònye wogblɔ ɖi na mí. Nɔvi, se nuxlɔ̃ame sia nya ɖa. Nuxlɔ̃ame sia be, Bu tsrɔ̃ me kpɔ. Nɔvi, bu tsrɔ̃ me kpɔ. Xexea me agamagbalẽwo nye ɖewo trɔna ɣesiaɣi. Nya nyuie be ŋkeke si va yi la, eva yi xoxo vɔ. Magatrɔ agbɔ gbeɖe o, eya ta bu tsɔme kpɔ. Nɔvi, nu ka ƒe vɔ̃ ɖom nèle vɔ teƒe alea? Nu ka ƒe ahɔnda fiam nèle alea? Nya nyuie be aŋgba ƒuƒu gena eye muma hã gena. Kpɔ didi ble wò ko. Dɔmegã, bu tsɔme kpɔ. Togbɔ be vɔ̃woe mele egbea hã, wò ya nanɔ ble wò ko. Zã aɖe meyina hafi bubu va la o. Nya nyuie be Mawu wɔ susu ɖe ame ɖe sia ɖe ŋu. Ɖewohĩ teƒe si me ame etsɔ si gbɔna la akɔ wu tɔwò si nèle egbea. Eya ta dzidzɔtɔ mesese vivi o be makpɔ dzidzemeɣi aɖe ko be mate ŋu akpɔ gbe sia gbe ƒe abolo teti. Nufiala, dzɔ mekpɔ, togbɔ be vi sɔtɔe menye hã, wò ya xlẽm abe viwò ene. Mègagblɔ be, Menye vinyee o, ta mekam o. Ɖo ŋku edzi be hehe si nànam egbea la, awɔe be mava zu ablɔɖevi etsɔ. Esia tae wòle be nàhem. Atu si bu trɔmekpɔ meganya adegbe na wò be menye vinye o ta mate ŋu awɔ nu sia nu nɛ faa o. Megagblɔ be, Amekae dzila kpli ɖina? Viwòwo yi suku, ke ebe eya neyi asi, agble kple bubuawo. Nu si wòaɖu hã dza lélélélé, nu si wòado hã.

Ewu amewo srã dɔnɔ nublanuimakpɔmakpɔtɔe. Wɔ baɖaku baɖa ewu ame ʋee. Esia ta nèwɔ butsuŋu kpɔ. Èna ame ƒe abi dzidzana gake mewɔa naneke na o. Èwu amewo sua tsyɔ̃evi kple ahosi ke wò dzi meʋuʋuna o. Tsitsiawo dɔa lo be ame tsitsiawo dɔa lo be amegã ɔvɔ mekplɔa via yia yɔmee o. Esia ta meva wu dzi me kpɔ. Mabia wo ɖo. Esi tɔgbuiwo ku ɖe yewo ga gbɔa, fofo ɖeka, dada ɖeka koe mienya, gake ɖeko nɔwui gbã. Eɖe eƒe agbe ɖa agbasesẽtɔe, si wɔe be srɔ̃a kple viawo tsi aya nu ɖe anyigba kakɛ ma si mia fofo ƒle ɖe anyi la ta. Ame vɔ̃ɖi nye aɖaŋuɖoɖo na woe nye.